Em Qur'ana Kerîm nas bikin. Ev Qur'ana Kerîm, ev pirtokan Xweda, ev kîteban pîroz, Xwedayê Teala ji Muhammed Mustafa ra çiya, ew jî ji temamê însanan ra şerh kir, beyan kir û da hînkirin ke ev Qur'ana Kerîm çi ye, em ê çawa li Qur'ana Kerîm birênin. Bi kurtasî. Cemaate hêjan. Qur'ane Kerîm kelamê Xweda ye, peyivên Xwedayê Teala ne. Xwedayên Teala bi wasita Cibraîl aleyhîsselam, melekê wehîyê û melekê en mezin, bi wasita Cibraîl aleyhîsselam di zikê bîst û sê sala da perçe bi perçe ji Muhammed Mustafa ra, Cibraîl eleyhîsselam haniye, Pêxemberê me ji Cibraîl sey kiriye û Xwedê di qelbê wî de top kiriye, jidev kiriye. Katibê wehyê Pêxemberê me bi wan daye nivîsandin û bi sehabiya daye xwendin û ev kelamê Xwedê bi wasita Cibraîl ji Hezretê Muhemed Mustafa re hatiye, di zikê bîst û sê sala de bi Fatîhê dest pê dike û bi Sûretun Nas diqede, bîst û sê sala de sed û çardeh sûre ne, şeş hezar û du sed kusûr ayet in, evana ji temamî re tê gotinê Qur'ane Kerîm. Kitêban Mecîd, Kitêban Pîroz, Ev kitêba hanê, ev Qur'ana Kerîm çavkaniya dînê Îslamê ye, temelê eslî ye. Ev Qur'ana Kerîm qaynaxa eqîda me ye, baweriya me ye. Ev Qur'ana Kerîm qaynaxa îbadetê me ye, qaynaxa exlaq e, qaynaxa dewletê ye, qaynaxa civatê ye, toplumê ye. Dema ku em. Bizanibin, ev Qur'ane Kerîm kelamê Xweda ye, Rabbul Alemîn bi wasita Cibraîl ji Hezretê Muhammed Mustafa re şiyandiye, gotinên Xweda temamî rast in. Em ê tesdîq bikin, em ê pê bawer bibin, di Qur'anê de, Xwedayê Teala çi gotibe ew heq e, ew rast e. Xwedayê Teala çi rexne kiribe, çi eleştirî kiribe ew nerast e. Qurane Kerîm çar meselê mezin maqseda Quranê ne. Çar meselê mezin. Yek jî mesele baweriyê îmanê. Îmana bi Xweda, îmana bi melaîketa, îmana bi kitêbên Xweda, îmana bi pêxembera, îmana bi qeda û qederê, îmana

Di lewhul mehfûz de berê nivîsandibû. Dema ku Pêxemberê me pêxemberîtî jê re hat şeva Leyletil Qedrê, Qur'ane Kerîm temamî ji lewhul mehfûz Xwedayê Teala nazilê Beytul Îzze kir û di pey re Cibraîl eleyhîsselam roj bi roj, meh bi meh, û dem bi dem di bizikê bîst û sê sala de li gora jiyan û heyata însanan tiştê ku çê dibûn û Xwedayê Teala li serê bûxesta xeber bide, şîreta li ebdê xwe bike, rê nîşanê ebdê xwe bide, Cibraîl eleyhîsselam ji cem Xweda. dihanî û pêxemberên Xweda jê seh dikir û pêxemberên Xweda baş dev dikir wek Cibraîl aleyhîsselam je re xwendiye, wî jî bi dengê xwe yê xweş û bi meqamê pêxemberîtî vê kitêbe hanê sehabîya re dixwend û sehabîya pê bawer dihanî. Dema bawerî bîya, baweriya we xwe pê dihanîn, dema emel bîya, pê emel dikirin, dema exlaq bîya, exlaqê xwe pê xweş dikirin, dema edeletê bîya, teslîmê hukmê Xweda dibûn û bi vî hawayî Qur'ana Kerîm kitêba dînê me ye, baweriya me gere li gora Qur'ana Kerîm be, em baweriya xwe ji dervayê Qur'anê çênekin. Em emelê xwe dervayê Quranê nekin, em exlaqê xwe ji dervayê Quranê nemeşînin. Ji Hezretê Aîşe diya me jê pirsîn, gotin exlaqê pêxember çi bû? Got exlaqê pêxember Quran bû, ma hûn Quranê naxweynin. Yanî Qurana Kerîm emrî wî, yanî çi emir kiribe pêxember ewlî hanî cî. Û Qurana Kerîm çi qedexe kiriye, çi yasax kiriye Em başdar serê ewil pêxemberê Xweda jê diraviya xwe jê dûr dida. Ji ber wî şerîet, Qurana Kerîm qaynaxê şerîetê ye, qaynaxê heq û hiqûq e, qaynaxê dewletê be, qaynaxê meriv e, qaynaxê heyata meriva ye. Qurana Kerîm wehya Xwedê ye. Çeşîtê wehiyê pir in, heşt çeşîtê wehiyê hene, ji pêxemberê me re hatine, em nakevine van meselên hanê, kelamê Xwedê ye, bi wasita Cibraîl hatiye ji Hezretê Muhammed re, heq e, rast e, pîroz e, mubarek e, ku em pê bawerî bînin. û bi dil û canê xwe xwe teslîmê Quranê bikin, ew ê Quran jiyaneka ferqlî bide me. Kelamê Xwedê heq e û meriv bi kelamê Xwedê bigire meriv ferqlî dibe. Bimînin di xêr û xweşiyê de, şev û wemîne di xweşiyê de û Esselamu Aleykum Werehmetullahî Weberekatuh.